تے اللہ پاروں خیر کھلینے ہیں تے اللہ اللہ کرینے ہیں روزی روٹی کرینے ہیں میں کہ اپنے پیارے جے ویوراں کو جڑے میرے دوست احباب میرے چینل تے بیٹھن خوبصورت جے انہاں کو میں ماحول چیک کرواواں اے اللہ کیا ویدر دا ماحول ہے تے میں آدھا ویور دیکھو اینڈ تھئی پئی اینڈ پانی روڈ دے اتے صرف دھوند دا فوک دا پانی ہے باقی یہ کہہ نہیں کہ بارش آندی پئی ہوئے نہیں صرف فوک دا پانی ہے کیبن دے تلے سارا پانی ترمدا پہ میں آدھا کہ اخیر تھی گئے ویور چلو اللہ پاک صحت دی بادشاہی دیوے ہر مسلمان کوں چوک تے بنڑ ڈیدے پئے وے عوام کٹھی تھئی پی عوام ہنڑ آندی پئی ہے ساری بھا بلیندے پین تے میں آدھاں چساں چیندے پین میں آدھاں وی ور اینڈ تھی گئے اینڈ تے اج دا ماشاءاللہ پیارا جیا ولاگ تھیون آلا ہے سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل ڈیدے پئے وے تساں پیارا جیا تے جتنے وی دوست احباب نویں نویں ہن ساڈے چینل تے ساڈا چینل سبسکرائب مارن پیارا جیا خوبصورت جیا مزیدار ولاگ کریسوں سٹارٹ عورتوں کو چس آ وے سی اور میں آتا کہ انج چس آ سی کہ جی میں پانی ترمدا کھڑا ہے اور تک میں اتھا کول وان کے ماحول دکھے نا کہ پانی ترمدا پے درختوں دے اتو کے خیر تھی گئی اج سڑے بلب دا بھی کوئی تھے ایشو تھیا کھڑا ایک بلب بلدا کھڑا تھے ایک دا کوئی ایشو تھیا کھڑا چلو کوئی گال نہیں ویڈیو واچ کرنی ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ تو کو چس آ سی ویڈیو دیکھنا دے آج دے ویلاگ دی خوبصورت جی ویلاگ ہے سردی دا ویلاگ ہے بیک سائڈ دے دے پے وینا تو سارے دھند نال پوک نال فل لڈی ہوئی اینڈ تھی ہوئے میں نہ ریور تاکو چل کے قریب تو ماحول دکھینے کس طریقے پانی ترمدا پے تو درخت اے ویور دیکھو ماشاءاللہ شاخ ہے درخت یعنی کہ درخت دے تے پانی چیک کرو اس طریقے پانی ترمدا پے کمال ہے ویور دے دے پے نا اخیر تھی گیا اخیر اے اے اے ٹانی دے دیکھو اے پانی اتنا پانی لگا درختاں دے تے کہ میں آدھاں کہ اللہ تو ہی رحم کر سکدے باقی نی تھی سگدا کیونکہ سردی نے ناج کٹ کٹ ڈیتی اخیر سردی بن گئی ہے اور ماشاءاللہ ویدر این سائیڈ دا ایویں ہی ہے تہاڈے سامنے کیونکہ اتو پانی ترمدا کھڑے میرے آپ دے بھی پانی آندا پے تے اللہ پاک خیر اپا کیبن کھلے نے سونے محمد دے صدقے تے اللہ پاک دے صدقے اپا روزی روٹی کرے نے سونے صدقے ساری روزی برکت پاوے اللہ پاک ساکو دعا دیوے پھر تو ویسے سپیشل پرسن نے محنت فل کرے پہ اللہ پاک ساکو کامیابی دیوے اور تہاڈے پیارے پیارے پیارے پیارے سونے دوست بابا دی پیارے ویوراں دی سپورٹ ہوے ساڈے نال تے اساں پیارے پیارے ولاگ گھن کے میں آندے رہو اج دے خوبصورت ولاگ نال ساکو ڈیسو محبتاں اور پیارا جا کمنٹ کر کے ڈیسے سو تاکو پیارا جا ولاگ جڑے نے نال جڑے رہو سارے سارے نال ویور کمال ہو گئی ویور